Selâm aleykum sayıqlı seyircilerimiz! Lâle telekanalınıñ programmaları devamında endi nevbet Aç oldım-ğa keldi. Eger siz azır olsañız, biz çoqtan azırmız, öylemi, qızlar? Eee! Demek, yayınımıznı başlaymız. Bugün Aç oldım programmasında maña Elmaz, Ayşe ve Melek yardım etecekler. Selâm, qızlar!

Baqıñız, siziñ vazifeñiz, laf etmek. Eee. Ve banannı doğramaq. Eee.
Banannı. Baqıñız, banannı, eki dane banannı doğraycaqsıñız. Mına eki banan. Birer daneden doğrañız ve portaqalnı ortadan bölmek kereksiñiz. Banannı qabuqlarından artlaymız baştan. Qabuqlarından temizleymiz. Portaqalnı ortasından ekige bölemiz. Böyle? Yoq, Melek, aylandır, öyle degil. Yoq, mana böyle. Mana böyle. Qabuqlarını temizlemiz, temizlemiz, temizlemiz. Nasıl temizlemiz qabuqlarını? Sen ne qabuğını temizlemege bilmeysen? Ana öyle. Siz ne banan temizlemediniz bir vaqıt? Men, men temizleyim. Tek sındırmanız bananı, yaxşı mı? Ya. O bizge bütün kerek. Qabuqlarını alamız. Ve mında qoyamız.
Mında qoyamız. Soñ baq, ortadan, mına böyle ortadan böyle kesemiz ve sındırmanız. Yahşımı? Yahşı. Ne? Doğru. Endi şimdi ortasından baq nasıl yapacaqsıñ. Mına böyle etip azıcıq ezeceksin. Soñ içine biz suvunı qoşacamız. Yahşımı? Kel, suvunı sen ezersiñ, suvunı çıqararsıñ mında. Men saña şimdi saut bererim. Mına baq. Mına bu salıqnıñ içine böyle ezesiñ sen onıñ suvunı, ezip çıqarasıñ. Yahşımı? Qana, başlaymız. Endi yapmaq.
Qana, kestiñiz? Ya. Aha, sındırdıñız demek, e? Qana, baqayım. Sındı. Tursıñ mına böyle. Kel, Ayşe, Endi sağa yapmaq. yardım eteyim. Qana. Mına. Mana böyle. Endi baqıñız qızlar ne yapacağımız. Başta endi ögreniñiz. Bizge kim masal aytacaq edi bugün? Men.
Masalcı Elmaz. Baqıñız tavamızğa.
Mülküm men masal.
Masal aytacağız. Ne aqqında o masal? Türkiy ve Arslan. Yahşı sen aytarsıñ, lâkin men evel seyircilerimizge aytayıq. Baqıñız dostlar. Biz tavamıznıñ içine sarı yağ qoyamız. Onıñ içine portaqalnıñ suvunı tökecekmiz ve şeker qoşıp qavuracaqmız. Bu vaqıtta ise Elmaz bizge güzel masal aytacaq. Buyur.
Çürki uçıp keldi ve Arslanğa şöyle dedi. Sen pek quvetli, dep aytalı. Sen tırnaqlarnen tırnaysıñ, tişlernen tişleysiñ. Onı kerçek olğanını seni küreşmege çağıram. Qorqmasañ, çıq, küreşeyik. Arslan oña öyle dedi, Sen pek yefaqsıñ, men seni birden öldürerim. Soñ Çirkey vızıldap bu arslanğa, bu arslannıñ burnunı dişledi. Aha!
Soñ arslan başladı öz pancalarınen tırnamağa öz,
öz. Demek, çirkin tırna. Burnunı. A, burnunı tırnalamağa başladı. Ve
tüştü. Onıñ çirkin Becerdi. Aha, Çirki demek becerdi. Mına eñ esası. Çirki becerdi. E, küç demek böyle balabanlıqta degil, aqılda eken, e? E. Öyle demek isteyilmez. Maşallah. Baqıñız, endi köresiñiz, sarıyağımız iridi. Endi içine biz şeker qoşamız.
Mana. E, ve portaqalımıznıñ suvunı qoşamız. Mına Melek yahşı etip bizge onı ezip suvunı çıqardı. Mına. Ve episini beraber qarıştıramız. Şimdi cevizimizni doğraycam.
Şekerli, demek, şerbet olacaq. E. Şimdi biz onı. Maña yapmaq.
Şimdi tek laf etmek. Şimdi biz onı yahşı etip qavuracaqmız. Melek ise bizge tapmaca aytacaq edi, e, Melek? Qaçan aytın, balalar, yağar sıq-sıq yağmurlar, qalır bom-boş tarlalar. Ana, ne vaqıt? Doğru. Mına baqıñız, bizim endi şerbetimiz ğaliba endi azır olayata. Endi bilesiñiz, ne yapacamız? Ne?
Bunıñ içine bananımıznı qoyacamız ve qavuracamız. Qani, Ayşe, sende de banan bar, e? Portaqallar bizge endi kerek olmaycaq. Bunlar tuta. Ne? O sındı endi, o qalsın, onı aşarmız. Yahşı. Yahşı.
Mına bu bütün soylarnı şimdi qavrayıq. Mümkün öyle.
Men bir şey.
Ne aytacaqsıñ? Bir şey. Aşaycaqsıñız onı? Aşamağa mümkün. Endi daa bir kere tekrarlamağa isteyim. Biz sarı yağımıznı irittik. Onıñ içine eki qaşıqtı şeker qoştıq. Onıñ içine bir portaqalnıñ suvunı çıqarıp ezdik ve onı da qoştıq. Qarıştırdıq. Endi bu şerbetimizniñ içinde bananımıznı qavuracaqmız. Ne yapasıñ sen, İlmaz? Aşamaq kerek, aşañız endi onı. Köreceq. Sen bir şey yasaysıñ mında, e? Yılanmı o? Yoq.
Ha,
yahşı, yahşı, yahşı, men indemeyim. Ana, desertlerni sevesiñizmi? Ne? Bularnı epsini yapmağa ya da yoq? Azıcıq da, nazıcıq da o qadar şey yap, oldı soñ. Endi, qızlar, bananlarımıznı başqa tarafını çeviremiz. Köresiñiz, nasıl qırmızı oldı? Soñ olarnı birer-birer tepsimizge alacaqmız. Ap!
Yarım kasa oldı ya da daz. Oldı, yeter.
Qana, mında ciştirayıq, alayıq bu banannı. Suvun aşarmız, e?

Ve er keske birer-birer tepski banan qoyamız. Ay! Qani, keliniz, yaqınca beriñiz maña tepsini. Şimdi. Bunı böyle qoyamız. Toqta, toqta, toqta, toqta, aylandıramız. Toqta, Elmaz, aşıqma. Ve tek sıcaq olğanda onı tiymege olmay, yahşımı, qızlar? Yahşı. Pek mıqayt olunız, elleriñizge mıqayt olunız. Sıcaq olğanda eliñizge yapışması mümkün. Toqta, toqta, Elmaz, aşıqma, canım, aşıqma. Men qoy bitirmedim, sen bunı alasıñ. Pek yahşı qoquy, e? Qana, endi toqtañız. Üstünden, qana, sepemiz cevizni. Men sizni asılında aldattım. Bilesiñizmi neçün? Neçün? Biz mında da dondurma qoyacamız. İsteysiñiz dondurma? E. Demek, men dondurmanı alam, siz ise cevizlerni üstüne töküñiz. Oldumı? İyi. Siz azırsıñız?
İyi. Men de azırım.
Baqıñız, men sizge dondurmalarnı ketirdim. Ap. Şimdi biz onı qana köşeçigine, bir yerçigine qoyamız. Nevbetnen kimden dondurma aşacaq? Mana ve Ayşege. Endi qızlar, bilesiñiz ne yapacamız? Ne? Men bilem. Üstüne erendelengen şokolad sepecemiz.
Şokolad.
Şokolad sevesiñiz, e? E. Aslında bugün episi siz sevgen şeyler köresiñiz. Em şokolad, em banan, Em de dondurma. Siz ğaliba endi aşamağa aşqasıñız, e? İ. Qanı, alıñız qaşıqlarnı, baqıñız ne zetini, soñ maña da aytarsıñız. Qaşıçıqlar qanı? Qanı olar? Mına. Mana, mana da anda da, mana, mana. Qana, qana, qana, baqayıq. Tek pek sıcaq olğanda onı aşamağa olmay.
Lezetli. E.
Ayşe, lezetli mi? Sayıqlı dostlar, demek qızlarnıñ laf etmege vaqtı yoq, tek men laf etecem ğaliba. Onıñ içün sizlernen ilerdeki yayınlarımızğa qadar sağlıqlaşacam. Ve unutmañız, bugünki retseptimiz tek balalar içün degil de, ana-babalarğa da meraqlı olur ve bayram sofralarıñıznı Yaraştırır. Nevbette ki, aç oldım programmalarımıznı bekleniz ve epiñizge aş tatlı olsun!
Körüşkence!